Hopi nan konta bai, mi te awe, ma bin algu diferente awe. Mi trese mas pa bo snan djawe di ayer, pero awe mi ke hasi algu pa bo pis por disfruta di dje. Ta lo siguiente, Abi mo kue e tema Kon pa hasi boka bay si bo ta biba na Hulanda. Anto bo ke pa boka bay ta natural, anto bo por usa produktonan simpel ku no ta hopi seng, anto bo por hasi tur sort di kos ku boka bay, anto disfruta. di bo kabel. Sea ta wenter, sea ta zomer, sea ta na Kòrsou bo ta, na Hulanda bo ta, no ta importá. Mi ta drai pa bo wak dis un tiki mi kabel. Riba mi fidjonan, si bo ta yama mi fidjonan, ta mira diferente manera ku mi ta pini mi kabel. Tur manera, tur style, sea ta chikitu òf ta largu, no ta importá. Pero, si bo ker bo kabei nèchi, bo no ta mester hopi sen. Mi ta yuda e studiantenan, muchanan bo no tin, bo no ta mester sen pa bo bisa òf produktonan hopi karu pa bo ta nèchi. Yo tin miedu ku bai skol, lo ke lus a nèchi, ante ku ta kumpli piditunan no ka. Anto, ami, lo ke mi ta hasi ku mi kabei, mi ta laba mi kabei, mi ta rins mi kabei ku produktonan no ka. Mi ta style mi kabei. Tur sorto di forma di corta mi cabello basico anto e basico aki mi ta hunga cune e cabello tur manera cu mi ke mi por pina e grandi mi por pina e chikito e ta luci netty anto mi ta pasa mi ke pesado si bo.

Anto Medusa a tin bia un tiki spray, pero no spray pa kabeinan di stray, sino pa kabei natural. Tur bo produktonan mester keda natural, pasobra bo kabei ta natural i bo no ta mester yega kosnan kon ku bo kabei ta. Bo no ta mester di relax, bo no mester tin wave den dje, bo no mester Pero den e sentido mi ta mean cu e cos mi a word bisa wet look ke seña, no, mi no ta usa nada di e seña, bo ta usa bo cabello natural anto bo ta usa cosnan, productonan natural, anto asina bo ta mira cu bo ta haña un natural look toch usando productonan natural den bo cabello. Anto bo bibia a ma yega di pone pa rei ma yega di pone pa tur sorto di kos mi yega skon ta bay lus straight tur kos pero lastu tempunan aki a ma yega di bay y ya kaba den natural anto mi cabello era hopi largo Pero despues no mi di nan ke um biaha ku bo biaha bo ta hasi kos pa hende mira. Anto bo tin ku puntra bo mes kiko bo ke? Den e momento ku bo sa kiko bo ke, anto e ora ei bo ta tuma paso pa bo haña bisa e kos aki mi ta hasi. Anto lastu tempunan aki mi mester pensa un aña largu Kiko ta e siguiente pasonan ku mi por tuma kon ta bini? Konta awor aki mi ta mira, mi ta usa mi kabei natural, tur sorti kosin ta sali mi, pero mi no ta nota nada den dje pa mi bisa mi tin ku pei na mi manera. Ya mi por usa un tiki spray, un tiki algu natural, pero mi ta keda natural.

pa mi sali pero ora mi sali mi ta sali manera mi kier manera mi a deseá di sali anto ku mi mes ta bay mi ta hasi tur sort di kos ku mi kier anto esaki ta un tips ku mi quiero trese pa bo anto si bo mira komo ta bay ta mi ta luci y mi no a por pe. Miami ta clinica bay Colon na un tiki mas largo pero mi mi keda un stay oca anto ta asina bo tambe hopi cuando tu modo di coto boca bay si mi si bo ke bo ta luci awe Miami ta bolbe ta luci un otro manera den un otro stay mi ta asina ta si bo ke bisa bo tambe ta tuma bo paso ku lobo no strek bo ka bai mas of dor di wente of dor di weer ku ta bisa bo ta sali anto bo ta sinti bo na bo gemak anto bo ta desidi bo ta bai of bo tin bo ka bai asina di kaba natural anto bo paso hopi kos bo ka bai bo no ta mester ta manera ami. Bueno, se pone na mi ami, permite na un tips. Cu usa bo ta bay de manera e ta, bo ta bay get in style, mesmo cos bo ta peña un cabello straight, bo ta bisa bo ta bay peña un un style, asina bo ta haci cu bo cabello tambe natural y get in style. Awendia tin gel, tin hopi cosnan, tin spray tambe. Bakabèinan natural, ando bo usa eseinan bo sna brenka bo kabèi den style. Pero hopi bia ora bo ta bai hinka bo kabèi den style, bo ta lapa bo kabèi promé, ora bo kaba laba bo kabèi bo ta kuminsá hink'é den style, despues bo lag'é seka anto ora ku e ta un tiki seku bo ta bai done un style. Anto bo por bia. Ami no ta gusta henga hopi gel. Mi por usa gel den front pero mi no ta gusta hopi gel. Ya, si bo por gel tambe pero hopi bia tin ya gel tin tendensha di laga cierto pip blanco nan den bo cabel. Anto asina bo no ta luci nea di manera bo ke. Pero un spray tambe bo por, depende bo style cu bo kibi. Ora bo pone bo style cu bo ta completamente cla, y ora bo ta pone bo spray aden. Pasobra bo pabia ora bo pone bo spray aden, e cabeyo ta creamy un tiki, anto e ora e no a style manera abo ke pone. Bo tin ki pone completamente cla manera cu bo ke, anto bo caba, bo ta bay style e. Kende ora bo ta di style bo ta spray sòrt bo ta spray asina bo ta hasi e style ku abo kere esaki tabata un tips pa bo anto keda pendiente paso lo mi trese mas pa bo disfruta di dje anto asina ta ku ora mi bini ku otro style nan anto bia tambe mi por trese produktonan ku no ta karu. Komo por henter lo ke bai den un stail henter ku teksnan balioso ku bo por ku bo por disfrutá bo tambe ku bo ka bai natural? E teha ke mi ta keda i lo yus ta bin tropa mas bia ku otro i lo bin mas pa bo.